O ia, chi'n iawn? Croeso nôl unwaith eto i un o fideos Ailddilltud. Y tro 'ma, ni'n mynd i sôn amdano yym hwnna. Fynna. Hwnna. Ie, yy, os well 'da chi i brynu ganeuon yn eu ffurf cryno ddisg, neu os well i chi eu brynu nhw ar ffurf digidol trwy MP3, neu unrhyw ffurf arall, wrth gwrs, Mae rhaid dweud, yy, na i ateb yn hunan. Sa i siŵr. Siŵr o fod ffurf digidol, ond mae hwn yn daith weddol ddiddorol i mi 'fyd. O'n i 'di dechrau o oedran ifanc iawn i i brynu CDs. Un o'r CDs cyntaf fi oedd, yy, yy, David Sneddon. Mae hwnna ar y braidd yn... Mae hwnna braidd yn embarrassing, yndyw e? Ond, yy, mae rhaid dweud, y rheswm fi'n hoffi prynu CDs yw siŵr o fod maen nhw'n hel atgofion a maen nhw'n cadw'r atgofion 'na mewn ffurf weddol gorfforol, maen nhw'n fynna o flaen chi i chi i tynnu mas o'i o'i o'i focs a a chwarae nhw o flaen chi. Ond yym t'mod ma' hynna ddim yn wir am pob cant 'da fi, ma' 'da fi rai ganeuon fi n- ma' t'od sdim copi gorfforol 'da fi, maen nhw gyd ar y cyfrifiadur wrth gwrs. And yy ma' 'na rai, ma' 'na rai CDs Mae rhaid i fi cael nhw fel CDs, fi methu cael nhw ar ffurf yy t'wod lawrlwytho oherwydd ma' nhw'n meddwl gormod i fi i ddim gallu dal nhw. Mae 'na CDs eraill arno fi a fi'n meddwl gawn ni lwc mewn nhw nawr, ie? Come on! So, croeso i Nyrs Da felly. Yym, dyw e ddim yn yy daclus iawn byddwn i'n dweud, ond yy, triwch yy, wel, Dych chi isio osgoi'r holl, wel, rwtsh sydd bobman. Ond dw i moyn dangos chi y CDs sy 'da fi, so ma' 'da fi rhein, beth bynnag yw reina, sai'n hollol siŵr ragor. Ww, Alistair James, ie, mae'n good. Uh, Deugain Sain, mm, Cool Boys Rose Botwnog. Um, na, hwnna ddim yn un fi. O, oh, Iris Childs, Gwibdaeth, good. Uh, mae hwnna ddim yn un fi. Uh, mae hwnna ddim yn un fi. Uh, gwy, yma, mae hwnna ddim yn un fi. Sain, mae hwnna, sain bwriadu priodi nhw'n. Uh, Queen, mae hwnna yn un fi. Welsh National Anthem yn erbyn i fi, fy na sain gwrando i opera. Um, a Lewis, da. Da, da, da, um, da, Feeder, mae hwnna'n really dda. Super Fairies, yeah! A y dan y counter y beth o fanna. Edward Aitch, Davis, all that jazz, twad. Griffith and Brand, sa'n siŵr beth yw hwnna. Stornway, nawr gwneud nhw'n lot i chi. A Field Music, gwneud nhw'n dda, ta. Radio Lux, cyn, cyn eto rhywbeth fel 30 o'r sain. Hwna, a na, sain, sain grand i'r Robbie Williams o gwbl. Um, ond mae dau loads yn hyn hefyd, just sort of QM, Duffy, Decemberists, Fame Academy, yr un cyntaf ges i erioed. Uh, View a The View to. Ond mewn fan hyn, dyma'r backlog y CDs fi. Yym, arai, chwar, fi wed, paid a meddwl bod fi'n gwrando i Boyzone, fi, fi byth wedi gwrando i uh, Boyzone. Ond jyst, jyst i chi cael uh, cipolog o fy mywyd i, ta? Uh, Dwi ddim yn cipolog ffantastig, achos sy'n moyn rwy'n mynd mewn i'r bocs yma. Sy'n siw beth yw rhain? Hmm. Ww, sy'n hoffi'r bocs yma, fi'n mynd cael bocs yma. Yeah. CD's horrible ma fanna. Ond yy ie, wel ma 'da fi cwpwl o CD's fi'n meddwl. Sai'n siŵr. Yym, o's 'na? Ma'n bach yn dywyll i clywad. Na, ma' 'na ddim yn CD. Ie, ond dyna gyd o CD's sy sy sy 'da fi fi'n meddwl, reit? Yym, so, wel, beth arall fi'n gallu ddangos chi? Yym, o, dyma DVD's fi ond ma' 'na ddim yn bwysig nawr ynde? Yym, reit. Ie, dyna gyd o CDs sy 'da fi. Nawr bod chi 'di gweld stafell fi, yym, gobeithio chi'n falch o'r ffaith 'ny. A fi'n meddwl ewn ni nôl lawr i'r stafell glân ar yy gwaelod y grisiau, ife? Ie, gawn ni off. Ond o'n i ddim wastad yn dibynnu ar CDs i gwrando eu cinien, ti'n weld. Yn y nawdegau, digwyddodd rhywbeth o'r enw Synnwyr Cyffredin a creonwyd technoleg. Ac yn y flwyddyn 2000, daeth technoleg i i ryw lefel newydd o ddiddordeb i bawb, a dechreuodd pethau fel eugliniadur ddod mewn i draddodiad, Be chi'n gallu neud ar y climiadur wrth gwrs yw rhoi eich CD mewn i fan hyn, waplo fo mlan i beth bynnag chi moyn, a wedyn rhoi o mlan i eich chwaraewr MP4 fel ma nhw'n gweud yn gwledydd dros y byd. A felly, dyma i chi y chwaraewr MP4, yy sai'n gweud pa un yn sbesifig ond yy rhag ofn fod copyright neu rywbeth allan o. Eniwe, na beth. Felly, yym ar hon ma fe'n bosib i chi gadw nifer fawr o ganeuon, Yy, jyst dangos i chi. Mae 'da fi ar hyn o bryd, ar fy chwaraewr MP pedwar, 1,721 o ganeuon. Mae hwnna ddim yn dim byd i gymharu efo faint o CDs oedd 'da fi mas fan'na. Oedd 'da fi tua, wel, 50, gwed bod deg trac ar pob un. Mae hwnna'n 500 o ganeuon. Ar hon, wna i cyfri faint o albums oedd 'da fi ef, os chi moyn. Ie, wna i cyfri fe nawr. Ocê, mae 'da fi un, dau, tri, pedwar, pump, chwech, saith, wyth, naw, deg, un, Mae hwn yn mynd i cymryd gormod o amser, ond mae 'da fi lot o albums ar chwaraewr MP4 fi. Ga i ddweud e? iPod? Sa i'n siŵr pam fi'n ofni dweud e. Ugh. Wel, fi sy'n bod efo fi. Anyway, o'n i jyst moyn mynd ar hon, reit, i dangos i chi bod e'n bosib i fi i gwrando i chi neu be bynnag fi moyn on the old, uh, on the old computer. A mae hynna'n wir. A ers gwed, ers gwed 2010, fi'n meddwl ma' b- ma' ma' 'di bod mwy yym derbyniol i chi lawrlwytho ganeuon yn lle yy gwrando nhw ar CDs. Fi'n meddwl dyna'r ffordd am lan i fod yn onest. Os ych chi'n gweud i 'ch tad chi i chi bod yn bosib i gwrando pob un o'r records a 'da fe ar un, t'mod, ryw un chwaraewr, ac erbyn hyn, un chwaraewr sy hefyd yn gallu ffonio bobl a gwylio teledu mewn rhai yy achosion, bydde fe byth yn credu chi. Os ydych chi'n gweud i'ch tad chi bod chi'n gallu gwrando i caneuon ar teclyn bach, sa i'n siŵr os byddwn i'n credu chi. Os ydych chi'n gweud i fi, byddwn i'n credu chi, achos mae 'da fi un ein hunan. Ond, mae fy nod i meddwl ni sut mae technoleg wedi blasto lan y ffordd yna, a fi'n meddwl, technoleg yw'r rheswm mae lawrlwyth y caneuon yn dechrau dod mwy poblogaidd. Nawr, mae yna bai ar hyn, wrth gwrs. Yym, Sneb rili moyn gadl y tŷ nawr er mwyn prynu caneuon a i fod yn onest ma' hwnna bach yn wael t'mo? Fi'n meddwl ma' 'na rai CDs i ga'l reit? Lle byddech chi'n prynu nhw achos ma' nhw'n hollol wahanol ma' CDs fiola reit ma' nhw gyda rhyw rhyw CD normal a wedyn ma' 'da nhw fersiwn gyda rhyw fath o defnydd rownd e sy'n hollol ddiddorol a ma' 'na rai CDs chi moyn cadw achos wedyn chi'n gallu gwerthu nhw mlan achos ma' nhw'n rili t'wod wonga wonga. Er taw lawr lwytho yw'r ffordd ymlan, mae yna hefyd ffordd yn ôl, sef prynu CDs, a maen nhw'n, mae'n ffordd, wel fi'n eitha hoffi wneud e, jyst fflico trwyddo nhw. Ond, fel fi'n dweud, mae'r byd yn lle well nawr. Yn yr hen oes, bydde rhaid i chi mynd draw i'r siop, mynd rywle, gofyn i nhw os maen nhw efo'r CD 'ma chi'n hoffi, a bydden nhw'n gweud, 'na, ni ddim efo fe. Dyddiau 'ma, mae'r we ar gael, y siop mwyaf yn y byd, reit? A mae popeth fan'na i chi. Dyna, dyna'r dewis sydd 'da chi, popeth. Fi'n meddwl mae hefyd yn yn bosib i bands lleiaf y byd i ddod yn enwog oherwydd yy lawrlwytho yn lle prynu CDs achos ma' rhoi s- yym ma' rhoi can ar y we i bobl ei brynu mynd i costio llai na gorfod cynhyrchu yy darn o metel i mynd mewn i cyfrifiadur i cael ei roi ar y cyfrifiadur yn y diwedd ta beth. Mae'r holl broses yn un hollol hir a bron yn ddibwys i rai bandiau os maen nhw moyn neud arian, a neud lot o arian, t'mod? Felly dyna'r dewis sy 'da chi rili fel band yw ydych chi moyn cadw yym ydych chi moyn cadw lot o arian a jyst hala fe mas fel lawrlwytho a gobeithio bod y byd yn un newydd lle mae pobl yn hoffi lawrlwytho caneuon? Neu ydych chi moyn neud CD A gobeithio bod yr un un bobl 'na sydd dal yn hoffi CDs yn cymryd nhw mynd, 'O, diolch yn fawr, 'na i chwarae fe yn y car'. Dyddie 'ma, mae ceir yn gallu chwarae MP3s, come on, get with the times, grandad. Ffwff. Ond dyna fy marn i. Fi heb wneud fy marn i'n clir iawn, ond yy, wel, 'na i egluro fe, 'na i crynhoi mewn eiliad nawr, oce? Gwir. Felly, i grynhoi, yym, fi'n meddwl, Fy marn i, ie? Chimod hynna? Fi'n meddwl taw y dyfodol yw lawrlwytho, a felly pam lai symud ymlaen efo dyfodol? Y pobl sy moyn prynu CD, ma' nhw'n dawnsio yn y cefndir, yn y gorffennol, yy, y gorffennol, pwy sy moyn hwnna? Ma' hwnna'n horrible. Fi'n meddwl lawrlwytho yw'r ffordd ymlaen. A pam lai? Mae, mae'n rhoi cyfle i'r bands newydd i ddim gorfod cynhyrchu CD ac felly mae'n bosib i unrhyw un fod yn gerddor y dyddiau yma. Mae rhai pobl yn dweud, Aled, os wyt ti'n prynu'r MP3 download, dwyt ti ddim yn cael y CD gyda'r holl llyfryn a, a straeon ddiddorol y band. Wmm, wel na, ti yn, allet ti wastad mynd ar y we. A mae rhai chwaraewyr y dyddiau yma, reit, chi'n gallu rhoi gwybodaeth ar y can ei hunan a darllen amdano stwff nhw a darllen lyrics nhw, be bynnag chi moyn, Ar y spot, ar y trên, ar tractor, ar rhyw garafan, ble bynnag chi moyn, mae fe'n digon bosib. Ie, mae'n wir. Ac yn fy marn i, un diwrnod bydd lawrlwytho yn mynd yn hen neu bydd rhywbeth arall yn cymryd drostodd. Ond fi'n meddwl bod amser hir, hir iawn tan fod hynny'n digwydd. Mae lawrlwytho'n fwy gyfleus, timod? Dyna sut mae pethau fel nawr. Sdim rhaid gwastraffu amser yn mynd mas i siop, chi'n gallu jyst eistedd ar eich gliniadur a lawrlwytho gân newydd fel nes i'n iddo i fod yn onest, a fel na'i wneud to a tro ar ôl tro to to to. Felly dyna fy marn i. Lawrlwytho yw'r ffordd ymlân, a sdim ffordd yn ôl. Os chi'n anghytuno efo fi, neu os chi yn cytuno efo fi, sy'n neis iawn o chi, e-bostiwch aledsvlogs at yahoo dot co dot uk, yy, neu halwch yy neges i fi ar Trydar, Neu yy, rhowch rhyw sylw mewn y comment box. Diolch yn fawr i chi, yy, diolch am fod mor neis, diolch am fod mor gyfeillgar, a diolch am wrando i chi eto, o, chi mor neis am wrando, a chofiwch hefyd i cario mlaen i wylio, achos fel y Gremlins, you never can tell, they just might be yn aled in your house. Yym, anyway, hwyl fawr!